لگیے۔ مغل شہزادہ مراد آئے نواب صادق محمد خاں آول اتھاں حاضر تھئے آروں اپنے ڈکھڑے سنڑین۔ انہاں الہ آباد دی جاگیر دان کیتیے تے اتھاؤں ریاست بھاول پور شروع تھئیے۔ اے کل دی گالھ اے لیکن سرائیکی قوم صدیاں دا قصہ اے۔ پاکستان اٹھہٹھ سال دی گالھ اے ایں تل تے قوماں سدیاں کنوں وسدیاں پن لیکن جلے لوڑ پوندی اے اٹھ سو سال اساں ہندوستان سے حکومت کیتی اے اوں ویلے اساں ہندوستانی قوم واسے ول اساں ضرورت محسوس کیتی کہ ہن واری مک گئی اے اگلی واری ہندواں دی اے لوک کٹھے تھئے انہاں آکھے بھئی ہن انہاں کوں واری ڈیونڑ دی بجائے اپنی جان چھڑاؤ ول ڈو قومی نظریہ پیش تھیا۔ پہلے قوم دھرتی نال ہوندی ہئی ول مذہب نال جڑ گئی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ او تماشا تساں ڈٹھے کہ پچھلے اٹھہٹھ سال کنو پاکستان نازک دور اچوں گزردا پئے میں لمبی گالھ نی کریندا ایں دھرتی دے وسدے لوکاں نال ستارہ سو اٹھارہ ستارہ سو اٹھاوی کنوں گھن تے انیس سو پچونجا تے انیس سو ستر اچ جیرھلے بھاولپور دا قبضہ تھئے اج بھاولپوری دی کیا حالت اے۔ اے اوہو بھاولپور دی دھرتی اے جئیں شاہ سعود کوں پہلی موٹر ڈے تے گاڈ اٹھ توں لا تے گاڑی تے بلایا اج اوں دھرتی دا نینگر اپنی سنجان ای بھل گئے اپنے ماضی کوں بھل گئے اپنے ماضی کوں وی بھل ونجن آلے کڈئی دھرتی تے زندہ نی رہ سکدے۔ اوندے بعد اساں سرائیکی صوبے دی گالھ کیتی او بھاول پور اچوں گالھ شروع تھئی تساں اپنے بزرگاں کوں بھل ویندے ہو سیٹھ عبید الرحمن شہزادہ مامون الرشید عباسی ریاض ہاشمی انہاں نے آکھیا کہ ہن ویلا ختم تھی گئے ہن قوماں کوں جیون دا حق ملسی ایں گالوں ملتان کٹھے تھئے اور سرائیکی صوبے دی گالھ بنی اج تساں سرائیکی ہو کہیں سیاست دان دے آکھے تے ستاں اپݨی سنڄاݨ قائم نئیں کیتی، تہاکوں شاعر نے، تہاکوں ادیب نے، تہاکوں دانشور نے تہاݙی سنڄاݨ ݙتی ہے لیکن اڄ ݙیکھو چلو سئیں ٻہوں سارے دوست آہدن سئیں بہاولپور ریاست ہئی حضرت محمد نواز شریف متدلو العالی بہاولپور وچ کھڑ تے آکھیا ہئی کہ میں محمد شریف دا پتر ہاں،

اج میں احمد پور آیاں ملتان کوں آکھیا سئیں مخدوم صاحب وڈا کم کیتے ڈو رویہ سڑک تھی گئی اے میں آکھیا جیویں اگر شوگر مل چنڈی گوڈ نہ لگدی اے تاں بننا ہئی تاں ملتان کوں ڈبل پھاٹک کنوں گیلانی صاحب سڑک شروع کیتی ہئی شجاع آباد جلال پور جھانگڑا اچ او مکمل نی تھئی۔ عوام لاش چا آکھے تیڈی موٹر وے کوں بھا لیسوں سر اوقات کیا ہے انہاں لوکاں دے کتوں آلی ایں دھرتی دے وڈ وڈ وڈیریاں کنوں دلالی کریں آندن کوئی نویں گال کہیں نہیں پارٹی چھوڑنی ہووے منٹ نہیں لیندے ہک پارٹی کنوں ڈوجھی شاہ نواز دبا اٹھ کوہ دے بندے کو بندے کوہ دو ٹپ کھوا رہندا ہی ساڈے واسطے سردار ہیں نواز شریف دا وڈی بلا اے حمزہ شہباز دے کوئی انہاں دی اوقات ون ڈیکھو ترے کلو میٹر ساڈی احمد پور تے سڑکاں منظور تھین سارا ایم پی اے نوجوان اوندا ماما یا چاچا بلیغ الرحمان تلوے چٹیندے کھڑین ہن میں ڈیکھساں کہ کتنے عرصے وچ مکمل تھیندی اے۔ چھی سو اکہٹھ منصوبے سرائیکی وسیب دے چلدے ہوئیں منصوبے او تہاکوں اللہ برباد کرے تساں جیڑھے منصوبیاں واسطے پیسے الوکیٹ تھی گن ڈیو جیڑھے منصوبیاں دے ادھے پیسے ڈے چکے نے چھی سو اکہٹھ منصوبے دا پیسہ چا تے لاہور لا ڈتے نے بیٹھے گورا چوہدری ایم پی دے سوالان منڈے میں پورے وسیب دی گال دی بھاول پور بیلٹ دی گال کرینا آکھو انہاں کو سامنے بولن ساڈے کول آ تے کھڑسن ساکو آ تے سکھیندن ایہے گال جیسا تواڈے کولو ہکو رستہ ہے وے نہ یوسف رضا گیلانی تواڈے کم آئے نہ گودا پیپلز پارٹی دی حکومت گئی ہے تواڈا ہر بال اسی ہزار روپے دا مقروض ہا۔ اے جیڑھے ہین قابل احترام تاجر، افلاطون آکھیا ہئی سب توں وڈا بد بخت حکمران تاجر ہوندے۔ ہنڑ تہاڈا ہر جمنڑ آلا بار ہک لکھ ویہہ ہزار روپے دا مقروض ہے اجل ڈو سال بے پن یارہاں ہزار ایکڑ تے بھاول پور دے اندر قائد اعظم سولر انرجی پاور پلانٹ دا دے اعلان تھے کہ ہک ہزار میگا واٹ بجلی تھیسی او محمد شریف دی ملکیت کائناں ہئی جاتی عمراں دے یارہاں ہزار کائناں ہن او ایں دھرتی دے روہیلے ہن جیں دے پیراں تلوں دھرتی کھسکدی پئی اے۔ اتوں بجلی پیدا تھیندی اے اٹھارہ میگا واٹ اوندی کنڈ تے کھڑے ریاض پیرزادہ اوندی کنڈ تے کھڑے اگوں شکار کھیݙدا کھڑے دلالیاں کریندے کھڑن لال سوانرے دلالیاں کریندے کھڑن سارے وݙیرے شیخ عارف عزیز صاحب پیپلز پارٹی پلیت تھی ڳی اے۔

ہک بال نی مروایا ہک بندہ نی مروایا تشدد دے ٹرن آلیاں تنظیماں او ڈو قومی نظریہ آلیاں نے مہاجر قوم بنڑائی جے توڑی پھلو دے ہن اسی فیصد ریونو مہاجر دے ہتھ اچ ائی ہوں ولے ہم دو قومی نظریہ پاکستانی قوم پاکستانی قوم ہک قوم تے ہک نماز ہک قوم تے ہک زبان بنڑائی انہاں نے او نعرہ ناکام تھی گئے۔ ہور ریاست منیندی کھڑی اے اساں منوائے انہاں کنوں اپنی زبان منوائی اے اج پنتالی کالجاں اچ ایم اے سرائیکی دے لیکچرر لگ گئن بارہویں اچ سرائیکی شروع تھی گئی اے میٹرک دا سلیبس پاس تھی گئے تہاڈے کول گالھیں کروں کھڑے ڈھیر ہن ارمان کروں کھڑے ڈھیر ہن لیکن اساں گالھیں سنڑن کائناں آئیاسے۔ اساں آئے ہیں موسیقی سنڑن جیڑھے قوم اچ چھڈے موسیقی دے کھڈے راہندن جیڑھے قوم اچ چھڈے جھمر دے کھڈے راہندن انہاں دا ناں نشان نی ہوندا چھیہٹھ لکھ ایکڑ رقبہ اے پے تھیا انیس سو باوی کنوں لٹ پار شروع تھئی اے یاد رکھا اے سرائیکی تحریک کوئی لسانی تحریک نہیں اتھاں آونڑ آلے ترے نسلاں ونجاونڑ آلے بھانویں کوئی زبان بولیندے او سرائیکی اے۔ دنیا دا اصول ہے جیویں گیلینی سرائیکی ہے جیویں قریشی سرائیکی ہے سارے پناہ گیر ہن کوئی رتا چولا پا تے آئے جیویں جمال جلال الدین سورب بخاری ہے خوشی کنوں اپنی دھرتی کوئی چھوڑ تے نی آیا کوئی اللہ رسول دا پیغام چا تے نی آئے دکھ کنوں ٹردن بے دی دھرتی دے آتے قبضہ کریندن تھوڑے ہوندن تاں میسے بن تے راندن جیڑے ڈاڈھے تھی ویندن امریکہ دے وچ ریڈ انڈین قوم راندھی ہئی جیرھے امریکی گین انہاں ریڈنگٹن کوں مار تے امریکہ تے قبضہ کر گھدے۔ ایبرو گینز ہن آسٹریلیا دے وچ جیرھے لے انگریز اتھاں گین انہاں دھرتی دایاں کوں مار تے آسٹریلیا تے قبضہ کر گھدے۔ ہیں تناظر وچ ڈیکھو کہ اج تساں کیڑھے حال وچ کھڑے وے۔ بھاول پور صوبہ میں سرائیکی صوبہ نہ آوے علی حسن سئیں کوں آکھ دولاں کہیں کوں تے گولو ہک ماء دا جایا جئیں حلال دا کھیر پیتو وے انہاں دے ڈھڈھیں وچ

بغاوت واسطے منکیرے جھنگ کے جیڑھے اپنی دھرتی دی گالھ کریندے کھڑن بھاگی انہاں کوں مارو او لڑ تے آیا اونکوں میلچے اچ پنجاہ ہزار ایکر رقبہ ملیا او ساڈے سردار ہن اے سردار ایویں ہن اے گودے ایویں ہن اساں انہاں دا سماج ایویں نی بدلدے ہوندے۔ دنیا پڑھائی نال بدلی ہے۔ مندے کڈھݨ نال گالھیں کڈھݨ نال اساں پڑھدے ہی کائنی ساکوں کیا پتہ بھئی کیا کریندے رہ گئے ہیں۔ اے لوک ساڈے نال کیا کریندے رہ گئن۔ اساں تاں ممتاز آسیں واقعہ آئی بے موت زمانے کوں نہ تن ماس کھواویں اچ لوک وسر ویندے ہیں نی رات دا کھادا۔ ساکوں تاں کل دی گالھ یاد کائنی۔ نواز شریف ضیاء الحق دا پتر انہیں دعا منگی ہئی اللہ سئیں آئیں دا قلعہ مضبوط ہووے میں مر ونجاں اے جیندا راہوے۔

جہاد کرویندن بعد چݨ چݨ تے مریندن اساں مرݨ مارݨ آلی گالھ نئیں کیتی گالھیں ٻہوں ہوندن ہکو گالھ وے تہاݙے پاسے سکول بݨ ڳئن کلھے لہور شہر اچ چووی یونیورسٹیاں ہن انہاں ستاوی سال دی حکمرانی اچ جیڑھی تھوڑی ٻوڑی پٹ تھئی ہے نا ہݨ ونڄ تے میڈیکل کالج پڑھیے

اور میں جو کو ہک تاریخی گالھ کراں اج ستر دی میں اے گالھ کر تے ختم کریندا پیاں ملتان اچ الطاف کھوکھر صاحب جیندا بیٹھے او آدھے میں عمر کمال خاں ایڈووکیٹ جسٹس عبدالجبار بھٹو صاحب کو ونج تے ملے ہیں اساں آکھیا یار بھاول پور دی تحریک تیتری سیٹاں گھن گئیے انہاں کوں صوبہ ڈیو۔ بھٹو صاحب نے آکھیا میں منینا انہاں کوں سیٹاں ملن لیکن ونجو تساں اپنی تاریخ گولو تہاڈی تاریخ ملتان اے ملتان سندھ دا دارالخلافہ رہ گئے تساں سرائیکی صوبے واسطے کم کرو انہاں نے آکھیا سی او کیویں کروں انہاں نے آکھیا جی ایم سید سندھی کوں کشاد کرن واسطے صوفی سنگت بنائی ہئی لوکاں کوں جھمر مار تے پنڈ لاہ دے لوکاں کوں ایہا تعلیم ڈتی ہئی اساں اوہا تعلیم ا تہاکوں ڈیندے کھڑے ہیں کہ تساں اپنے بال گھر گھر سکول پھان گے دھیاں بھینڑیں کوں ذبح نہ کرو اپنیاں دھیاں بھینڑیں کوں پڑھاؤ ہک عورت ہک خاندان کوں کریندی ہے تساں آکھو عثمان صاحب آسی عارف عزیز آسی عدنان آسی ایہ نہ پہلے کڈہیں ہین نہ با ووٹ گھننڑ دا انہاں دا حق ہے گھن سیندو جے تبدیلی چاہندے وے تاں او تعلیم نال آسی۔ تہاݙے اندروں ٻاہروں سکول کھل ڳن سکول آباد کرو اساں بھانویں انہاں کوں مندے کڈھوں کھڑے ہنڑیں جو کار آ ونجے وڈی حضرت مخدوم علی گیلانی دی سارے سئیں سئیں کریندے پیریں ءچ پئے کھڑے ہوسوں سئیں آ گیا سئیں آ گیا سئیں دا پچھوں دا پتہ کائنی کہ سئیں تہاݙی رت ءچ ڈھاندن غیاث پیرزادہ کاف لیگ ءچ ائی سرائیکی صوبہ حق ائی ہونا چاہیے ہنڑ آدھے ہندوستان دی سازش ائی۔

تساں ساݙیاں زمیناں کھسیا، ساݙا روزگار کھسیا، ساݙا مستقبل کھسیا، ہݨ اساں بولوں تاں اساں غدار ہیں۔